Omureebi wa Tayari West eri izooba twatayaya omu disiturikiti eya Kisoro. Nk'okumanya omukuru w'eihanga ariyo naarambura naaronda obushagi omu ihanga ryona abu baakubaasa kuba nibamuheereza akaruuru ak'omwaka gw'enkumi ibiri abiri na mukaga Twara kumwe mpaka enkumi ibiri makumi ashatu na gumwe. Nitwenda kugaaniira n'abantu bakye eri izooba nari shi abeebembezi b'ekicweka eki okumanya enteekateeka yaabo aha rurambura oru. N'ebiro makumi ataano na mushanju akaruuru katandikire kurondwa obushagiki aba Presidential Candidates, abantu muka munaana abeesimbire. Twenda kuteera tooki omu ba nrm. Chairman wa nrm, General Yoweri Kaguta Museveni kandi ori President w'eihanga naija omu kicweka eki ekya Kigezi. Naaza kutandika na District ya Kisoro izooba rya nyencakare.

ogwa bumosho. Omu nteekateekani y'emwe hashutamiho Joachim Hashakimana, ogu n'omuhandiiki nari shi Secretary wa Finance aha bwa Main Stream ya nrm owa disiturikiti eya Kisoro orikukurataho ni Tumwebaze Joseph ogu ni Mobiliser aha bwa eriya kisinde kya PLU kandi na nrm omuri Kigezi Region. Omu kyaro obu twine aho ni Honarebo Grace Akifeeza Ngabirano, niwe aine ebendera kandi we ni Incumbent Woman MP aha bwa Kisoro District. orikukurataho far end niho nareeba asiga ariyo tiryagyeenda niwe flag bearer obwa hati aha bwa Bukimbiri county twenda kubakiira katube niwe twatandika naiwe Joachim kuramutsyaho omureebi wa Tayari West okatugambira nakakye akari omuri Kisoro eshaaha egi.
Wakoze kyane. Omukubirizi wa puroguraamu oku yabanzire amazina ni Joachim Hashakimana kandi nkaba ndi kansara w'urubyiruko kandi deputy sipiika wa Kisoro Municipality. Nkaba ndi na coordinator wa ba speakers ba urban councils mu western region ariko nkaba ndi Kuri tiimu nka Secretary wa Finance wa nrm tukaba turi guteguura ku kubarama kwa President aje gushaaka Karuuru omu District yaacu ya Kisoro. Ekya mbere ntari naakomezamu, ndenda kugira ngu mbabaraneho n'abafumbira bagyenzi baacu kubeera muri eki cumweru co turi guteera omugongo tukaba tufiiriwe abantu babiri bakomeye caane muri District yaacu harimu owari osanzwe ari DHO waacu,

Twe nka Executive ya District. Twaba nitwenda ngu tukoreho introduction tuza kugarukira enyima tukurebe ku mwedebekaniise nka Executive ya District. Joseph. Omureebyi wa Tayari West.
Nitubanza kusiima Management ya Tayari West kwija omuri Kisoro kuberaho abanyakisoro. Itwe nka Kigezi. Twaba tutakateekateeka aga kugira TV nka eyaitu omu West, kandi nyebaza Director na Management, Mister TT ou turikweta TT kandi munywani wangye. Amaziina n'eiraka ndi Joseph Tumwebaze, PLU Coordinator wa Region egi eya Kigezi na nrm. Mwebare munonga. Honourable Grace Barakagisha, oramutsyeho abarikutureeba aha Tayari West, otugambire n'eizooba oku ryagyenda. abantu abatakukumanya na munonga abari aheeru ya Kisoro.
Kuba oyu munsi ngyeze kuvugana namwe kandi mutureeba kandi dutegyeregye president wacu orikuza kutubaramira ejo kandi na kyane kyane arikuza kuduha ebendera yacu. Ningyewe Atifeza Grace Ndabirano Woman Member of Parliament for Kisoro kandi nkaba ndi Patriot Club Coordinator for South Western.
Akazidaaro kari oku owaawe Honourable Asiga ariyo.
Amaziina ogu ni Asigario Turyagyenda, nrm Flag Bearer ahabwa MP Rukimbiri County omuri Kisoro. Reka mbanze nsiime abatebeekanisa ba poroguraamu egi kandi nshuhe nsiime n'abahurikiza nainga shi abareebi ba Tayari West kugira ngu mutuhurikize kandi abatuhurikize mwena aba Kisoro, aba Bukimbiri na Kisoro yoona murebe ngu nyensakare neija kugira ngu tutangirire omukundwa waitu Purezidenti w'eihanga rya Uganda, Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ka tutandikye na enkw a SDG ya kataano okwegamba aha Woman Emancipation. Beni twatandika naiwe Honourable. Aha population y'abantu emitwaro makumi abiri na munaana eri omu Kisoro District, nyenkya kare mwetebeekaniise muta okureeba ngu mukuru w'eihanga nari Chairman wa nrm yaaba ahika omu? Enteekateeka eri eta obwahati? Nk'okwezi koona turikwetebekanisa, tumaze okwezi kwonka turikwetegurira purezidenti waacu, oru rubaramo oru arikuza omuri Isoro. Turi reedi, abantu boona baaneezereerwe ku arikuza kandi boona baavuze ku barikuza cyane omu bwingi kuva omu sabu kaunti zoona, Isoro yoona disiturikiti. Baitegyereze kuza kandi baabuze ku bari bwitsuke mu bwingi kuza kwakira Purezidenti waacu. Twiriwe mu nkiiko zitari zimwe duteguura kyane kyane kugira ngu nibaaza basange hari rukundo, hari kuneezerwa kandi tutegyereze n'okureeba n'ebindi bingi araabe atuzaniire hanu omuri Gisoro. Hon Aseda Rita, enteekateeka yaawe nk'oine Furaaka Nibwo otaahire omu kibiira nimanya ngu na nyenkya kare nibwo ogiire omu limelight kugira ngu batandikye kurimba ngu na nyenkya kare otegyereize ngu chairman wa nrm akwaase ebendera official aze kuronda akaruuru ake n'akaawe. Mwetebekaniise muta nk'abantu ba nrm na munonga kuruga kuri omuri Bukimbiri kwija aha aha kishaayi kya shaza ahi mukuza kuba nimwakiira General Entebbe munonga
itwe omuri Butimbiri County abantu ba Butimbiri boona turi ready ahabw'okuba twakozire mobilization kandi twine sub county ninga shi amagomborora mushanju obwe town kanso ni ishatu na sub county ni ina so buri sub county twineho ba mobilizers. Kandi abantu twabagambiire, niturahuka ngu nituruga hare kuruga omu kindi kibiina ky'ebibiina, nitutwara eshaaha emwe n'ekicweka. So itwe abantu baitu kutandika na shaaha ikumi n'ibiri baraba baatandikire kukwata emihanda kugira ngu baze kutemba motoka baije omuri Kisoro. Ahabw'okuba omukoro nigwenda kubeera ahari Ishaza Grounds omuri Kisoro, so nibakwata motoka shaaha ikumi n'ibiri, shaaha ibiri nibaza kuba baahikire kunu. So itwe turi ready kandi abatsimbiri boona n'abafumbirwa boona bari ready kugira ngu baakire mukuru w'eihanga nyensakare. Webale munonga tugarukire owa main stream hati otugambire nrm main stream asigare yagira ngu bariya nibagarukira shaha ikumi n'ibiri omu districts ezindi titukumanya abantu oku barikuza aha ground aho nimumwetebekanisa nituza kugira ngu Chairman wanyu yaaza kwija aha yaayoreka ekishushani kirungi imwe nk'abantu ba Kisori na munonga akakiiko kanyu ka ministry nk'oku katebeekaniise enshonga egi.
Wakoze kyane. Ekyambere nka District Executive Committee tumaze emiisi turi kugira enaama kandi tungirijwe na ba Frag Bearers baacu ku rwego rwa Member wa Parliament,

Ndakwizeza n'abandi barikutureeba ngu amagombora yoose ya Kisoro makumi abiri n'ane araba ari represented ku Gisaayu Kyashaza kubeera abantu bari kwetegura mu buryo bwabo ku bw'ogukunda message y'opurezideenti afitiye abanya-Uganda ndetse n'okwenda kugira ngu bamenye obundi butumwa bw'opurezideenti yaba adufitiye ni obuuhe so abantu ku magomborora gaabo goose bari kwetegura araba aratangira gutsimbura saaha cumi n'ebiri z'egitondo

Niki ekiri aha ground hati eki oriyo noreteera abo ahakuba hati oriyo noshaka ahaiguru noreetsa omu ba district.
Entebekanisa ni nyingi aha rwa kangahe yesterday but one tukaija twagira meeting nkabare rwakataano eyi honorable Kifeeza ya attendingire ya flag bearers, Tukagiraho interaction naba secretariat boona bari kunuuya, twikirizingana ku turi kuguidinga aba DEC oku bashemereire kukora mobilization na facilitation eriho enkyo ei nrm eri kutsindika kureeba oku yahika ahansi nana abantu oku babaasa kwija kandi. Mwebare munonga. Hon. muriyo nimukora mobilization y'okureeta abantu ngu baije bahikye aha shaza grounds kureeba omu campaign z'egyo aha train yoona kureeba ngu baaronda akaru baashagika nrm. Abantu nk'abakuruga aha boda nka Kyanika kuza kuhika aha emihanda erikuba erimu emibi. Tukozire entebeekanisa y'okugira ngu abarikuruga hare omu myanya eya hare tubateereireho amamotoka agarabareete kugira ngu babaase kwija kugira ngu Rally n'eya kasheeshe.

kandi bakaija aha kishaaha shaaha emwe nituza itwe kutandika kubatimba erangi yaitu ya nrm bwa t-shirts obwe nibuza kurabamu kuhika shaaha emwe kuhitsya shaaha ishatu nituza kuba nitukora ekyo Games ezi tubwine ni nyingi omuri kisoro omu na sana sana aha kintu ekyemirembe batuhaire emirembe kugira ngu turi district eri aha boda ibiri nitubodaringa Congo kandi tushuba tubodaringa na Rwanda ebirikuba biri omu nsi ezi nizihurira tibiine mutekano munonga nka itwe Uganda. Ari aha ahu turi. Kwonka omunyakisoro weena ahu ari, naarya ebirikugira ati atakureeba kunu na kuriya. So ekintu amahoro omuri egi kisoro Purezidenti waacu yaaba yaazanye. Kandi kitushobooresheze n'okuba turikukora bizineesi zaacu. At least ahu kiri obunguubu ni ngu abantu bakava omuri za Congo bakaaza kuhungira hanu kuko niho hari obutuuro.

tukibonyemu byingi. Ezindi gains ezi tubonye ni ngu yaduhaye emihanda, dufite emihanda at least kuva ku boda okaza ku yindi ezo boda zose dufiteho za kaburimbo zinyuragaho aho ngaho tumeze neza n'okuva hanu okuza Kampala nokugyenda ogaramye emihanda ni myiza kandi n'ekindi agyeragyeje kutuzanira seed schools muri buri sub county hariho zimwe zitari

gwa Uganda yose kandi akaba ari n'ogukyendeeza kuri bya bindi byajaga bitujaana mu marwariro y'ohansi ya Gisoro akaba yatuzaniye za blood bank, yaratuzaniye ebitanda mu marwariro, emiti erimu ejo bundi twabonye na za x-ray so obuyobozi buri kutuzanira ebyiza nk'abanyagisoro ntabwo dushaka ngu bu stoppinge kandi akaba dufite na programs z'omu mashuri. ahu dufite abaana biiga barikwigira bamwe barikwigira mu puroguramu za gavumenti batarikwishura sukuuru fiizi, akaba kandi akomeje n'okukora ebindi bingi omuri Gisoro bituma birikutuzana kuvuga ngu aa twebwe purezidenti waacu turi naawe ijana ku ijana. Dushaka kuguhindura, dushaka kuguma kuri uwo kwonka ebi tujya dukora ebi birikureebeka kandi dushaka kugira ngu dukomezemu muri ayo mahoro twege kukora eki? Twege kusubira enyima ngu tugiye mu bishusha ebi turikweta ngu nibyo byiza kandi bitaba ari byiza. So ntabwo dushaka kureeba gushaka ebyo tutazi biri embere, dushaka dukomeze n'oyu ou twakoze eki? Ou twareebire emikorere ye. Webare Honourable Grace. Honourable asiga ariyo. Noorwekyera oine flag ahabwa ishaza erya Butimbiri abu baakugizire ngu babe noobarwekyera. Hariho ekyaro, egomboora erikumanywa nka Kirundo teine ishomero. Abantu ba Butimbiri mukamwayetiriire omuranga ngu nimwenda baherize District Babashare ahari Kisoro. nayo ni gain emwe ei murikugira ngu nimuza kworeka abantu abo kugira ngu mugire ekisanja mubagarireyo emyaka ashatu n'etaano ei mumazire omu bwebembezi. Kyaayobera munonga. Nk'oku naabagambiire twine amagomborora mushanju, ekimanyisa twine town councils ishatu hamwe na sub county ina kandi egomborora rimwe rya Kirundo tigiine government aided secondary school. Hariho amashomero gariyo kwonka tihariho nk'oku government erikurikwatiraho so turikugira ngu twa protectinga the gains twagaruraho mukama waitu president waitu naza kutuhereza ishomero rya government aided school omuri Kirundo sub county kandi na n'ekindi ku protectinga the gains haine ebintu bingi ebitutungire nk'ekyokubanza amashanyarazi. amashanyarazi hati omuri kisoro aingi gahikireho so turateekateeka omu myaka itaano erikwija each village neeza kuba eine amashanyarazi so amashanyarazi n'ekintu kikuru munonga ky'okuranga ngu buri omwe yaatunga omushana. obwire bwa nyekiro. N'ekindi nooreeba Tamaka Road, ku naabiire yaakigambireho, kwonka Tamaka Road tushemererwe munonga. Nyowe obwire obu naandikwega nkaba niinyegyera Kabale omuri rukumi rwenda kyenda na mukaaga kyenda na mushanju, tukaba nitugyenda aha enkuuto ekaba eri mbi munonga. Kwonka hati kuruga Kisoro kukwata omuhanda okaza Kabale kuhika na Kampala hari gye. Kuruga Kisoro okaza Bunagana boda na Kyanika hoona hari gye. So ekyo ruyare nitukisiima kandi nitushaba kugira ngu n'ahandi ahu Tamaka Roads etakahikire ahakuba twine tourism roads nk'okuruga Kisoro okakwata Rubuguri okaza Nkuringo okaza Muko it's a tourism road kandi nimanya egyo eri omu budget erimu so nituteekateeka twamugaruraho president waitu omu myaka itaano nituza kutunga Tamaka Road egyo. Twine endiijo nkuuto ey'okuruga Kisoro kuza omu Gahinga nayo ne Tourism Road. Nooreeba so egyo Tourism Road egyo nayo nituteekateeka omu myaka itaano nibaza kugira ki? Nituza kugitunga, Purezidenti waitu naaza kukitukoreraho. So nooreeba twine Tourism omuri Kisoro. Kisoro it is a Tourism Hub in the whole country ahabw'okuba waareeba the southern sector of Bwindi ne-enebairinga na Bukimbiri. So nitutunga abarambuzi baingi, baija barikureeba engagi, barikureba n'ebindi bikooko omu paaka, so nitwenda enkuuto zeitu zibe ziri gye. So twaba tura protectinga the gaines n'okureba ngu twagumizamu n'omukozi waitu na president waitu kugira ngu tourism egume egyende omu maisho. Na Mugahinga National Park aha nitutunga abarambuzi baingi abarikuzayo. so twagumizamu na president waitu turaza kureba ngu araza kureba ngu atleast ezo nkuuto zoona zakogwa kugira ngu eby'oburambuzi omuri Kisoro bigumizemu bigyende omu maisho. Joseph, emyaka makumi ashatu n'etaano n'okurengamu ori coordinator of. Otandire kumobilizinga Kiteezi region noogira ngu chairman waanyu wa nrm niwe ashemereire kuguma ari chairman? Museveni wanyu timwinemu bandi abakubaasa kuba nibatekinga obu ahabw'enki nimuronda obushagiki obumwe? Nitubaasa kuba n'omutebeekanisa puroguraamu omwanya gwaitu Chairman waitu
akyavuga baasi takatungire kizibu kyona, takatungire accident yoona, niwe Chairman ou tutesitingire emyaka mingi tukareeba atarikukora nshobe ahakuba eki arikukora naakyetegyereza. Emyaka ashatu n'etaano ei oine nogamba kushanga nka Kigezi region twena turi aha stretch ya boda okashanga tokarugaga omu nju yaawe n'abaana bawe kuraara aheeru ahabwa security egyo okashanga oine eirwariro ah, omu vision 2040 twinemu programs ezi yateireho ah, health center twos kuba upgraded to health center threes Reseeta Threes zibe Four, Four zibe Hospitals, Hospitals zibe Regional Hospitals. Waatekinga example ya Kambuga Hospital ezi eshaaha as we talk, uh, UPDF Engineering Brigade, it has been a hospital at a hospital level, hati erikuza kuba upgraded to a regional hospital. Uh, okiija okareeba nk'ebintu ebikozirwe, naagambira aha level ya Kigezi, okareeba nk'orukuuto rwa Rukungiri, Kanungu orwo rwahwaire hariho orukuuto orurikuza kuruga Bwindi rukakonekitinga n'aha murwa orwe His Excellency the President akaruha I think dot services ahabwa merging ya ya merging ya ya UNRA kuza omu Ministry of Works nikyo kitwireho ka delay ako kakye kwonka feasibility studies zoona ziri kukorwa na na compensations am sure twayongyera President waitu emyaka egyo etaano orukuuto orwe niruza kuhwa. then ekya security ekyo ninyenda tumwebaze aho mwena aine credit erikushembayo munonga kwonka na na na MK mukama wangye nabo mutamwebwa ahakuba ezi eshaaha niwe ashutami omu kintu ekyo egyo emotoka eine nevuga security yoona niwe agishutamimu security y'eihanga Uganda amahe gaitu tigakiri ga Uganda n'amahe ga Africa ahakuba ahu orikuza omu West Africa noshanga UPDF ahu waaza omu East Africa oshanga UPDF obuzibu bwona oburikuba omu mahanga ago Nka za Sudan, updf e taking over kandi abantu baine obusingye.
Joachim, ori aha kakiiko omu district nizireebaho abembezimwe be bakugira ngu izire nkabamu independents munonga na na opposition omu kicweka eki. Hati wagaruka omukono ogwa bumosho kuriya, far end, aine flag bamutsimbire. Imwe nka mainstream mugyezaho muta kureeba ngu mwa protectinga flags ezo baheza kuzibakwasa nyentsya kare?
Wakoze kyane twewe turi gutekereza kandi co turi kugyenda turi kwigisha abantu bose bus yacu driver wayo ni museveni ba conductors.

Ka puroguraamu ya Youth Livelihood Program. Iyo puroguraamu ni yaacu abanyarubyiruko kugira ngu tureebe oku twakwifatanya mu gurupusi zitandukanye, tureebe ebitekerezo bi dufite by'okucuruza, gavumenti iduhaaye sente, tugyende tuzishyire mu nkora, tureebe oku twava mu bukyene. Dufite puroguraamu ya Youth Capital Venture Fund. Yo gavumenti yashiize sente mu sentinare, omunyarubyiruko owaariwe weesi taagusosora

Parish Development Model yaaje abantu benshi bayibenefitinzemu ni abakyara. So naamwe abakyara ei omuri hoose mumenye ngu nta gavumenti yaabakorera kuruta ei gavumenti ya nrm. N'okubw'eyo mpaamvu, ei minsi ikumi n'etaano y'okwambere, ahu ozaabona baasi ya Museveni oze ayitikinge, ahu ozaabona baasi ya Kifeeza oze ayitikinge kugira ngu tukomeze kugira eby'eteerambere. Babare munonga Joakim. Tukiri aha Tayari West kandi turi omuri Kisoro ahi mukuru w'eihanga kandi chairman wa nrm arikuza kuba naronda Bushagi izooba rya nyenkya kare kandi yaruga e Mubazi akaza omuri Rukiga kureba atsigariyo. Sebo Grace yagamba aha kwigura borders yagira ngu ni aha gate ezi bakuba nibenda ku protectinga abantu abu kwiha nibigura boda egyo hariho truck. X ezikaikirizibwa nari shi ezikukurosinga kuza omu ihanga erindi ku akwenda ngu abantu bagire entaasya oku yaayeyongyera. Egyo nayo ni gain na munonga aha bantu abo nibashubura barikuza omu ihanga aheeru baagaruka omu Uganda.
Mwebare munonga. Eky'okubanza twine obushobozi ahabw'okugira ngu nitugya aha boda eya Kyanika boda ariyo boda eya Rwanda na Uganda. Uganda hamwe na boda ya Bunagana hariya ya DRC Congo na Uganda so eky'obushubuuzi aha boda line kiri kugyenda gye emwe especially warank side ya Rwanda kwonka side eya DRC Congo obushubuuzi tiburi kugyenda gye so turi kuteekateeka twagumizamu na president waitu boda zoona ziraza kutereera tureebe ngu eby'obushubuuzi byagyenda omu maisho kandi N'ekindi twine ekya Industrial Park omuri Kisoro. Tukaba twagizire ngu omuri Buvuya, Kisoro ari Obufumbira, twine Rukundo Town Council, tukatungayo eitaka rihango ryingi munonga ry'okugira ngu tugire Industrial Park. So turi kuteekateeka twagira Industrial Park, eby'obushuubuzi bireyongyera kandi nabwe abashuubuzi abari kuruga omu nsi zoona ez'aheeru ya Uganda nabo baraija bareete kunu eby'amakorero. So oshange Kisoro yagira ki? Ery'obushubuzi ryaza aha murembe. Then nikyakimwe omuri protecting the gains twine industrial hubs. Twine nka Kigezi industrial hub nitusiima ahabw'okuba buri sub county niharugamu abaana baza omu industrial hub nk'eya Kigezi so bazamu beega ebintu bingi, beega eby'okubeija, beega ebya teraringi, beega ebya tuwarizimu. So haabu egyo nkagigaayiraho omurundi gumwe, naashanga hariyo abaana baingi ba Kisoro nana abakimbiri boona bariyo. So nitusiima kugira ngu nayo n'ekintu kikuru kugira ngu tutunge nainga shi abaana baitu batunge nk'oku baayebeesa batunge eby'obwegyese. Honourable Grace.
Obucweka makumi ashatu na mukaaga ahari igana abantu abari omu Busoro district n'abooro kandi nitumaa ngu tibazire kureba ngu zirimu za gavumenti ezizire nizibamu omu ezi gavumenti yagamba ezirimu nka livelihudi zirimu emyoga zirimu ebindi bintu. Abantu abu muraabe nimushaba akaruru nari okubaza omu mugongo kukwata ebendera yanyu ebiro ikumi na bitaano nibaaba bataku. kugira ngu mwababaita, mwabareka omu ki batairemu ki obworo bw'obutweka ashatu na mukaaga?
Ekyo eky'obutweka ashatu na mukaaga kwo nikwo kiriho, kwonka kandi Purezidenti waitu agyendizeire naatuteeraho puroguramuzi ezireeteire abantu kuguma nibatunga akasente, omuntu orikuba atakakwatagaho tugambe egi waani miriyoni ei bakuha, oshanga ngu omuntu yagifuna yagyenda yagishuburisa kandi buriya bakaba baihaho obusente report ziija zarabamu hati baba boningire esente nibazitunga nkoku ziija none kimenyesha ngu aho ngaho ba abandi bari bari hasi kyane bari kugyenda barakora ki bara barava muri obwo bukyene babagamu kubwa programs zo president wacu agi.

Kandi ku turaza imbere hari kuguza ebi twari kutwengera kuguma hara abaheza ibi namba tokuricendeeza. Joseph, Nokora ori omu kibiina nari shi eki ekisinde kyanyu ekya PLA ekikuguma ngu kishemwe kuba nikiza mu politics kandi ori nogyenda noteera omuranga kugira ngu nikyo ori kukora ori kurondera obushagiki omuri region omu? Omuri Kigezi timuriyo nimuza omu politics ezi mutashemire kuzamu?
tukatandika ka civic organization kyaitu twakyegyeka munonga aha ku encouraginga abantu kuba patriotic ninga kukunda eihanga ryabo. Emirimo eyijire nekorwa omu kibiina ekya patriotic league ninga PLU, yaija yaba mirungi. His Excellency the President yasiima kandi ya instructinga Secretariat ahabwa mobilization capacity yaitu yi twija twa merginga na nrm Secretariat. Wareeba egyo enkofiira eriho tuko pamoja nikimanyisa ngu PLU na nrm tukagira ki? Tukaba omuntu omwe. Kandi oku twabaire omuntu omwe, Tikiraijire by mistake, kikaija ahabw'ebikorwa byaitu, ahu tukizire nitukora mobilization mu biro ebiri, ku tukizire kwirukangirira abantu, ijo mukareeba chairman Toyota ari ife nairukira aba floods ab'omu town egi enjura eyateganiise abantu na Kivubo, twirukirire abantu baingi munonga. Omuri ekyo abantu baija nibatukunda, nibatworeka rukundo, nibatworeka rukundo, nikyo orikureebera nka. Abantu abaingi, flag bearers abaingi begamiriire side yaitu. N'omwami Jonad ninga shi nka sec member ori ku representinga oburengye bwa izooba ni he is one of us. Akaturugamu kandi nijo tukaba tumwine kabaare. Twija twagyeraho regional meeting Ka baari aho omu kiro, tukaba tumwine, turikureeba oku turikubaasa kwongyera kukora grassroot mobilization omu karuuru aka. Eky'okugira ngu turi omu politikisi, ekintu kyona ekirikuyamba Purezidenti Museveni Nikiteekwa kukiijamu munonga munonga ahabw'okuba chairman waitu ninga shi General Kainerugaba na chairman Toyota bakagira ngu ekintu kyona ekirikuyamba omuntu w'ahansi nikyo kintu eki tushemereire kwebembeza.
Joachim, Tushutami omuri Kisoro Municipality kandi amakuru nigagira ngu niimwe mukaari mweteerera enduuru baakugira ngu nimwenda mugire city nka Kisoro. Iwe nk'omunyeeto aha myaka ei oine n'okurwanirira site kandi orikureeba bari abakuru nibakigirimu obwegyezi nibabwenda, noogira ngu iwe oine eitafa ribi orayongyereho otatunga chansi y'okurindinga obwegyezi?

Naarangiza gukora ogu muhanda g'omu Gahinga gakora n'omuhanda wa Rubuguri, really nta mpamvu yatuma bataduheereza tourism city and we shall be well deserving kandi even at that time the engagement of the youth in the politics ntabwo ari ngye njyenyine we have very many young people engaged in the politics of this town, in the politics of our district and in the politics of the country at large kandi dukomejemu okwijumbiramu not only the youth

Iyo Joachim yaagira ngu Kisoro nimugyeta the pearl of Uganda. Two. Amarwariro agarimu nka Mutorere, garimu nka Kisoro egi Hospital n'amashomero. Amarwariro ka tube twabanzaho, abantu nibateera omuranga kugira ngu emibazi ehikye ninkye erikumara. Timwine referral nka Kisoro. Egyo ni district erimu kugira ngu nimwenda ekicweka ekyo bunda bagikorese ete kandi ni pearl ya Uganda. Titwari zimwe ei mugamba eriyo neebata aha maapu aho ekozire kihango kuremwa omuntu yaatungura ekicweka ekyo. Twareeberaho nk'omu marwariro n'omu mashomero agataine ebi turikugamba.
Eky'okubanza Kisoro eshemereire etwarize mu City ahabw'okuba nk'oku omwami Joakim yaakigamba hariho ebi bya Woman Emancipation kandi n'ekindi entunguuka erikwija erakurakurana. So twaza aha ky'amagwariro twine Kisoro Hospital ekize Referral Hospital twagira na Mutoorero Hospital. Kandi nooreeba twine n'agandi ga Health Centre four. So Health Centre four ezindi ezi twine nangwa emibazi erimu kwonka haine obu orashanga obundi bwa Health Centre obucweka enyima emibazi etarimu. But. Omwanya nk'ogu Kisoro nooreeba twine na influx nyingi, abantu baingi abarikuruga nka Rwanda abandi abarikuruga za Congo kwija kutungiramu emibazi. So twagikora tourism city n'aga marwariro agu twine n'abantu abu twine abarikuruga oku n'oku nikituyamba. So nyowe ningira ngu it is right, n'ekintu kihikire kugira ngu tutunge tourism city kandi na tourism nabwe eyeyongyere. Twine nk'egi airport. Airstrip omuri Kiso. Airstrip yetu egi everyday noreeba endegye eziri kuya ziri kugaho za Air Nankani, Aerolink nizija zigwaho endegye zishutami zigyenda kandi we hope in future nituza kutunga an international airport omuri Kiso. Noreeba ahabwokugira ngu turi aha border na Gwanda Rwanda bo baine international airports nyingi, airport empanga ngu baine nyingi kwonka hanu itwe hanu twatunga international airport noshanga abajungu baija direct endijo ezagwa hanu Kisoro so oshanga twagira enkurakurana kandi na nekindi naga amagwariro getu twaba turi kutunga abajungu nabo obundi nibatukwatiraho oshanga enanka ni mbwenu income yayongyera nomu nomu nomu omumwanya gwetu so
Ogarukireemu omuntu owaakitsirwe ebibuuzo bibiri. Eky'okubanza, hariho unfulfilled pledges nk'eya John Kare Institute of Science and Technology nka bridge eya Busanza Abataka bagira ngu genda ezindi yo n'omudaara n'okwija mukyayemerera omu maisho hakahabura akakasharwa harimu akakuburamu omu nshonga ezi ibiri. kandi otwire akaanya aku oba ori omu ishengyero oshemereire kuba noomanya eki ekirikugyenda omu maisho. Kucwa amaizi busanza okwe aha nanka aha bridge egyo ei baabaire nibombeka, esente zaashize egice eki owaabahaaye kyakozeho, esente zishiraho batari baarangiza, kyazaniire Kuko baraha burokinze ahu amazi yanyuraga baraha tibaije basigaho akanya gakye aku amazi ari kunyuramu kugira ngu bakore oruhande rumwe nibarangiza bakore n'orundi ariko amazi ganyuraga aha gari ku bahafungije amazi aguma atari kunyuraho neza aba blocked aza kutuma emirima y'abantu yaba flooded nangwa yagira omwuzure byazanye abantu benshi ku bubabare kugira ngu ahu baboneraga ekyokurya ahu bari

abantu bakomezemu bongyere bahinge emirima yaabo nk'oku byari bisanzwe. Nobutakorwa bwa Ntombe ba John Kale East. Habamu okuba ngu hakabamu obutaikirizana, ekikaba kiri ekiteekyerezo kirungi ky'okugira ngu bareete Institute of Technology hanu ya muri Kisoro kwonka haabaho obutaikirizana kwonka I believe meetings ziraza kugumizamu zibeho z'okugira ngu eki ekirungi eki omuzeeyi yaabaire nainga purezidenti waitu yaabaire atwendiize hanu omuri Kisoro. Nk'abanyakisoro turaza kugyezaho kugira ngu tukirivayivinge tureebe ngu kyashuba kyakorwaho kandi tushabe obundi n'okusaasirwa ahakuba obumwe omwe naareeta ayidiyazi zeeye ondiijo areete ezeeye kwonka oshange bitaikirizana. So ningira ngu Way forward twine kwegarukaho nkaba kisoro tukakora bwa meetings bwokureba ngu ekintu ekyo kirungi twija twakikorera kandi twakifuna nkoku babire bari kukyenda kukikora. Webare munonga Honourable Grace Joseph turiyo nitwija turikwenda kuhendera aha izooba rya nyenkya kare omuntu ori aha boda avunagana nari ori kyanika Mwine n'enteekateeka ki eya transport mwagigambaho? Eizooba ry'okusiiba aha shaaha ikumi na ibiri ezi baagamba abantu ba Bukimbi rikuhikira aha mpaka ikumi na ibiri.
Obu bari omu mutebeekanisa wa puroguraamu, omuntu ninga shi abantu baitu abari aha boda layini Yaaheza kuhika aha. yaaheza kuhika aha, omu kasheeshe nitugaba T-shirts ahakuba noomanya chairman waitu ahu arikuba ari, neeba eri yero, reero tawuni ni yero tawuni. T-shirts ezo twine abantu abarikuzituha. Wero wishers. Nk'oku naavuga amajuta nkaija nkaruga Kampala ntaineho nsayiningire ahabw'okwebaza gavumenti ebi enkoreire kuruga omu buto naanye hati ndikugiha eitafaari. So nindeeta T-shirt nzikwata nzitaho. Then twineho akacupa k'amaizi. Ebyo ebintu nibikorwa Well Wishers akifeeza yakwata abantu akabareeta akabiiha ahu yabiiha akabareeta aha nibaba batareetwa gavumenti nibaba bareetwa akifeeza kandi akifeeza nawe nakikora omukusiima gavumenti ebi aine nareeba ahu erikuza nahu erugire twine reason nyingi ezokwebariza president Museveni nikyo orikureebera abantu abaingi nitutamu tutarikwebuuza ahabweshonga nka nakikugambeireho nyowe ndi pioneer wa UPE. payoniya wa UPE erikuza kwija tata akaba atakubaasa fiizi kwonka UPE puroguraamu ku yaijire baagira ngu buri famire harugemu abantu abaana bana bana. Naanye naatunga omugisha naagye ndi omuri abo bana. Ezi eshaaha ndi omuntu ori successful ahabwa puroguraamu za gavumenti na n'okukureetinga environment y'okugira ngu buri muntu weena naabaasa kukora agire esente. Eh, nyowe nanye ndigaine tinkukihaga nekyo Eh.
imwe nk'akakiiko eh, mukarora aga enkumi ibiri makumi abiri na gumwe mukateera 90.5% mukuteerera aha kurwanisira tageti yaanyu y'akaruuru aha ky'ameezi Ah, tageti ni ijana ku ijana If- igana ahari igana igana ahari igana if if waaba okuratiire pa Waaba okuratiire politics za Uganda, Kisoro has a saying regarding akaruuru ijana ku jana which means a hundred per cent and nimbaasa kukuraganisa ngu we are very hopeful. Ekingarwiiremu amaani haza na munonga na n'obwiire nk'obu obuturimu obwa campaign, omu week egi ei tumazireho nk'akakiiko ka DEC, Tutungire abantu baingi kuruga omu sub counties zikutaana, most of them are offering transport, hati nkogu oku yakugira ngu we nabasa kuhayo t-shirts na nerizooba haine abandi aba nibatu offering ati nyowe ahabwa ebirungi ebi tutungire omu government egi ninza ninza kubahereza emotoka ibiri zireete abantu ba nyabwisheenya. So most of the people who are coming actually for the rally bariyo nibaijura omu motoka ezituhereibwe the supporters of the nrm. Titutuka kugira ngu hariho any other source kwonka abaingi bariyo nibaija from the support of the people who support nrm. Hati egyo neeba eri indicator emwe kukworeka ngu abantu bari willing to support the president kandi ekindi abanya aba abafumbira abakimbiri abafumbira kazi abakimbiri kazi abingi bakikozire kiriya and you will see tomorrow the numbers that will be here at shaza bakikozire kiriya ku kyakubire nikibasika tukabire nitutera 110 percent tumuhereza 110 percent percent president ahabwokumusiima kugira ngu ayeyongyere kutukwasa ku protectinga gains ezitutungire so We are very well prepared for tomorrow, abantu already nibamanya oku baarayekukunganye kugira ngu baije, abo aba offeringire kutuhereza transport y'okureeta abantu bakabagaruzayo, ninyenda kubasemira aha. Abaingi erizooba banteera baanibambuuza ati mbwenu abantu tubareete eshaaha zingahe baanibabuuza ebibuuzo nk'ebyo. Ninyenda kubasiima aba offeringire ebyo, aba offeringire T-shirts, aba offeringire amaizi, everyone who has come up to support the campaign of the President niinyenda kumusiima ntaine bugarukiro. Kandi oku muriyo nimusapotinga omu bintu nk'ebi, nan'akaruru mugumize muze aha Grassroot tumutukwase kukaronda, nitukimanya ngu harimu obuntu bukye bukye obwareeteire twatunga that ninety percent, kwonka aku ndikwenda kugambaho akaabaire kaareeteire aka percentage kaakyenderamu is something like those pledges. Kwonka abariyo nibatureeba niinyenda kubagambira ngu omujungu akagira ngu Rome was not built in a day. Nibibaasa kuba biriho But with an able president like Museveni nibiza kugyenda nibikyendera mporampora nituterezamu kandi twine hopes ngu nituza kutunga igana ahari igana. Wayenda ogumizemu osiibura abakutureeba aka bwesha. Webare munonga kandi ndikusiibura ninyenda kubasiimira munonga abakyari West TV okuba mwija kisoro kandi mukaija kureeba campaign ya muzeeyi oku erikugyenda nana okutuhositinga I want to thank you for hosting me personally na n'okugira ngu abantu abaatuhaire akaruuru bamanye ngu twine eki turiyo nitukora, kandi abantu ba Kisoro mwena, abantu ba Bufumbira, abantu ba Bukimbiri, niinyenda kubateerera omunwa omu muranga, na munonga eminyeeto na n'abakazi. Eizooba rya nyentsya kare, tugyezeho tukyeere, twije omu big numbers, mwije muhurukize meseegi Purezidenti waitu ei atwiniire. Mwebare munonga.

Neebaasa kuba eya kisoro kwonka itwe nitwenda igana omu kigezi ahabw'eshonga igana ezo ziine ebirikuzigambirira tikugira ngu n'eigana ezirikuruga ahaiguru zikagwa aha. Ebikozirwe, ebigyenzire nibikorwa byona n'eshonga zimwe ezishemereire kureeta omunyayuganda akaija aha omuri kisoro akareeba purezidenti Museveni. Kandi okureeba purezidenti Museveni omu bi akozire byona, nooreeba ngu naakyebaza omuntu w'ahansi. Ebi yakozire akaabaire naashutama akampara agira ati, Ebi nkozire nainga abaana abu nkwatsire aha mukono mugyende muronde akaruuru. Kwonka naayenda kutambura buri hantu areebe abantu. Hati buri disiturikiti ku arikuza kwijamu bahandiika eki barikweta memo. Ebizibu bya disiturikiti, mbwenu then pureegi ezi ezitarakozirwe, ezaakozirwe. ari ashuba nyenkyakare nari nabagarukamu already nari atungire egyo memo nari nabagambira ebiri kuza kukorwa ninga ebi yaraganise oku biri kuza kugira ki oku biri kuza kutambura na munonga ninkubiriza abantu mwena mwena mwena mwije omu kishahi nyenkyakare turebe president witu president museveni abakyara mbwije omu bwingi abashara muka mutagambwa muka mutura omu biyungwe hati mutandikire kututera kifeza Mukazi hati nakuteera okize aha police bakubinge ogyenda imwe mwine kwebaza president Museveni omukazi akaba atarya mahuri omukazi akaba atarya nkoko hati omukazi niwe omushaija omukazi eki omushaija atarikukora omukazi nakikora waza omu parliament yeri izooba okareba na na nemirimo oku erikugyenda negabwa noreeba ngu omukazi arugireyo munonga

Kamanze nasiima management ya Tayari West ahabw'okutuhereza omugisha ogu kugira ngu abanyakisoro nabo n'abandi boona abatuhurikiize bareebe ekiri kuba omuri Kisoro. So ndiyo ninteera omuranga kugira ngu abantu mwije omu bwingi, abantu ba Bukimbiri mwije omu bwingi. Omutebeekanisa wa puroguramu ningira nobaasa kukwebuza ngu enki ndikugamba orukiko? Kigaka nigye wa Kisoro. Eky'okubanza twine Bukimbiri County n'ekicweka eky'abantu abaragamba Orukimbiri. Orukimbiri nishushana n'Orukiga kwonka ahabw'okuba ngu turi omuri Kisoro nitutamu n'Orufumbira kakye kakye so nitugamba Orukimbiri. So ndikugambira abantu baitu ba Bukimbiri n'aba Kisoro mwena abatuhurikiize na n'abandi boona kugira ngu nyentsakare twije omu bwingi. Twije omu bwingi, twije tubugane Purezidenti waitu kandi turi n'okumusiima ahabw'okugira ngu akatuheereza Bukimbiri County. Bukimbiri County egi niho erikumaranaho emyaka etaano. Kandi twine ekiteekateeko ky'okugira ngu in future Bukimbiri County nayo Kisoro baagiheereza City, naitwe turaze kuba ki? Disiturikiti. So really twije omu bwingi twije tusiime president waitu nk'abakimbiri ahabw'okuba ngu akatuhereza Bukimbiri County kandi n'ekindi hariho ebindi bintu byingi ebi twagambireho ebitu ebitutungire omu bwebembezi bweye. Then ninsiima abantu mwena ba Kisoro na munonga akakiiko ka mainstream hamwe aha district na n'obukiiko bwona aha sub county ninga shi aha magombora na town councils hoona ahabw'enkwatanisa ahabw'okuba Enkwatanisa ei tworekire nindeeba nituza kutunga igana ikumi paasenti, nk'oku Omwami Joachim yaakigambire. Omuri Kisoro twine okukwatanisa, nitukwatanisa n'obukiiko bwa mainstream, so itwe twena nitukwatira hamwe. So ndiyo ninkibasiimira kandi kugira ngu nyensakare twije omu bwingi, tugumizemu, tugyemu n'emicwe mirungi, tureebe ngu Purezidenti twamwakira mbwenu tumweshongorore entoore enki, buri kimwe kyona. Ahandi Nimbendeza okurwara kurungi kandi nsiime n'abantu ba Bukimbira abantoreine kugira ngu mbabeere Flag Bearer wa NRM. Ka nfe mbashabe kugira ngu ebiro ikumi na bitaano by'okw'okubanza mwena mumpeereze oburuuru. Nyentsya kare bariyo nibenda kunkwatsa Flag. Nyowe ninshaba Abafumbira mwena, Abakimbiri mwena, baakwatsa Asigario Flag mwena muteere omu ngaro, Purezidenti amanye ngu rwazima ogwo baheereze Flag agizire ki? Kare na kimwe muraze kukikora, murateera omu ngaro, mushemererwe kugira ngu na Purezidenti amanye ngu ba Furaga Bearers boona omuri Kisoro baine igana ikumi, nawe araze kutunga igana ikumi. Mwebare munonga, nimbasiima ntaine bugarukiro. Mwebare.
Twineho omukoro omu kasheeshe, eki twaba nitugambira abantu kukyeera, nitwenda kukyeera kukiriniinga etauni, twineho group ezaraara omu twenda kugiraho activity ei twakoraho omu kusiima president Museveni okwija omu district egi so nitwenda kukyera tukore cleaning abantu nabo babe nibaija twaba nitumaririza niho turatandikire kujwekyera abantu baitu tukabayera cleaning netandika shaaha emwe kuhitsya shaaha ibiri n'ekicweka kuhika ishatu. nibatandikira okwo ahansi okwo aha kyoto kirikutemba okwo eriguru
oku abantu ba Kisoro betebekanisize kwakiira omukuru w'eihanga kandi ori chairman wa nrm. Eizooba rya nyenkyakare naaza kuba ari aha kishaayi shaza, then arugeho aze omuri rubanda. Ebiro abiri na bitaano naaza kuba ari Kabaale na Rukiga, then abiri na mukaaga naaza kuba ari Rukungiri na Kanungu. Mukono ogu tukaba twine Joachim, ogu niwe secretary wa finance and ministry mu aha bwa Kisoro. Tukaba twine Joseph Tumwebaze, ogu ni coordinator aha bwa PLU na nrm omuri Kigezi region. Tukaba twine omuny'ishengyero. Mukazi aha bwa Kisoro District Nkambe nti kandi waine na flag obwa hati Honourable Grace Akiteza Ndagano kandi twine na Honourable Asigariyo Turyagyenda ogu niwe flag bearer aha bwa Ishaza erya Bukimbe. Ndi Job Kato aha bw'omwabazi ogu nabu nakora nabo batahi bangye Martin Byamukama, Senior aha camera, Head wa Production Moses Rutebembirwa hamwe na Ochom David Charles kuri aha Head Office omuri Mbarara. Murare kurungi tureebane omu kasheshe.